Roger, fourteen Adam en route.

We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Two heads are always better than one.
Sou, an hei wier mer bei engem neie Let's Play vun engem e bësse méi ale Spill, LA Noire. Sou, ech hu mer dat Spëll aus dem Grond. Ah roueg, ech mein d'heiten Spill aus dem Grond erausgesicht vu que dass am Moment net vill Singleplayer Spiller dobaussen sinn déi wou mech lo wierklech interesséieren an ech wollt dat heiten nëmme eng Kéier spillen an an ech fanne wierklech dass et awer Potenzial huet. Ech hu lo, wann der mengt ech spill et zimlech séier duerch, ass dat normal den Ufank well ech schonn e puer Missioune gespillt einfach fir ze kucken ob et sech rentéiert an ech fannen dass dat mécht a mir musse lo hei.

Sou, do hu mer jo da mol eppes gesinn. Ech weess nach net bis elo, woufir dat doten extra geduet ass. Ech mengen awer, am Endeffekt wäert mer deen Tippchen nach kenneléieren. Sou, mir mussen emol hei weidersichen. En plus, et fënnen op den Tatorten dann och Saachen, déi wuel net wichteg sinn, wéi Fläschen, Zigarettepäck, et cet-cetera, jo, genau dat, et cetera an. Ma muss mer elo mol kucken, dass mer déi Tatwaffe fannen. Natierlech weessen ech scho wou se läit, mee Dir wësst et net oder Dir hutt d'Spill duerchgespillt an Dir wësst et. Zum Beispill hei, dat net déi Saachen déi leien do, et kann een se nach sichen, mee et huet näischt mat eis ze dinn. An et gesäit aus wéi wann dofir eis mann erschoss ginn ass.
Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me Phelps. So déi muss der iergendwou sinn déi Waff. So ech kann hien em Rot froen.

Don't hurt yourself.
Ok, eng Leeder wier net schlecht, a wann een de Best mol géing ophalen iergendwou drënner ronderëm ze si wär ech och zimlech frou tjé. Sou, dofir
komme mer erop. An ass
also dat Ganzt spillt an der Nokrichszäit, am Joer bis elo mol 1947, 46, sou alles wat nom Krich geschitt ass, mengen ech. Sou.
Schéine Revolver.

Ech spille jo net GTA, dat wësse mir alleguer mengen ech. Sou, do kënnt keen. Da komme mir lass dësen Toto hallef mathuelen an nëmme go. Ech fannen d'Spill vun dohier gäil, well et well et kee renge Shooter ass. Et ass och, et huet jo mat Detektiv Aarbecht ze dinn, et muss ee selwer erausfannen, et muss ee gesinn, wann d'Leit léien. A mat deene Gesichtszüge gesäit dat sou iwwerdriwwe realistesch aus. fir e Spill wat 2011 erauskomm ass, muss e bedenken hunn. Ech hoffen just elo dass d'Tounanstellunge sti mëttlerweil, well ech hu wierklech keng Loscht elo den enken den Ufank opzehuelen. Esou dréck mol op den Tube hei Kolleg. Peter déi al Autoen ze ginn net méi séier gell, mee et sinn awer déck gell. Et kann ee soen wat ee wëll. An e klenge Kriebche gezunn. Yes yes! Scheisse! Sorry! Souvill zu, ech fueren anstänneg, ne? So, du mol an de Waffebuttek. Gong mer all luussen, hatt wat ze soen. Bei Dieren mat gëllenen Grëffer kann ech ragoen. Can you tell us anything about this gun? Smith and Wesson, Model 27, registered Magnum.

Sou, elo musse mer kucken fir eng Adress eraus ze fannen. Model 27 with pearl grips Col. Perlmutt Griff, da musse mer hei kucken. Walnut Griff, et ass e Perlnuss Griff wou mir hunn. Perlnutt Griff, ok, kuck mer hei.

Déi Stad ass, mir sinn, wou si mir? Do. Mir sinn do a mir mussen dohinner an dat hei ass déi ganz Stad. Ech weess net, ob do dann nach, ob do dann nach fräigeschalt gëtt oder net. Mee schon déck Witsch, dass déi amerikanesch Stied ëmmer esou véiereckeg opgebaut sinn, ëmmer esou. Naja, egal, mir mussen elo hei d'Kéier huelen. Déi éischt no riets. Weider, weider. Jo, da komme mer schonn dohinner. A lass, géing ech soen. Mat quiitschende Pneue lassgefuer a kee Potto matgerappt. Gutt esou. Nee. Ja, ja, schéin. An déi Musek am Hannergrond, ech fannt se esou gäil.

Sou, Effekte maache mer mol sou. Dialoge loosse mer, déi musse mer jo héieren. Sou, da kënne mer weider probéieren. Sou, d'Musek war mer awer awer e bëssen ze haart, well soss muss ech déi ganz Zäit sou schwätzen, mat enger zimmlech haarder Stëmm, an dat steet mer och iergendwann eng Kéier op. Jo, meng Stëmm. Sou, missten awer lo geschwënn ukomm sinn hei. Parken ons mol schéin heihinner. Ah merde, ass nach goent hei. Hop, Trottoir rop. Sou, do si mer. Hei wunnt den Tatverdächtegen. Natierlech steet den Auto op der anerer Säit. Wéi hätt et och anescht kéinte sinn, he? Egal, lénks a riets gekuckt an da gi mer schéi gemittlech wéi e puer professionell Sträifpoliziste riwwer. Oh! Jo, ech weess, du hues mer scho virdru gesot. Sou, mir sollen op d'Bréifboîten ënnersichen. De Schroeder ass am Appartement zwee, ok. Schroeder, Apartment two.

Komm, komm, komm, da schlo. Au! Au! Mee fuer dës gell.
So, bam, krech mir an Zäit gedonnert. Okay, okay, cool.

Hm, da muss en dach wuel lo iwwerginn. Mee bon, mir kréien nach genug actionreich Szenen herno. Bam, bam, bam, bam, bam.

Z'abonnéieren a Commenter ënnerloossen, ob et Äech gefält oder net. Ma da bis déi nächst Kéier. Ciao a merci d'Nokucken!